Joangla biuru ka adwa wuoyo kodu. Angla Tis, jomiel, producer, promoters, obed ng'ata ng'ata maneja. I want to talk to you. Dono kaka wuon ating'o nyaka towel moko mumako go microphone ni kia nuywego lweka. An kodu kawuono. Wadwa wacho wach thotoni ni wadwa fuono wechegi maber matut mwang'e everything. Dwa timne post matam. awinjo ka jomoko wacho ni oh, industry no nitiere untouchable amisi kik name names kik ikol names oswa oswa big oswa achu winyo ni untouchable un karunke i'm going to talk about this thing and we are going to call names I'm going to call names. No stone will be left unturned. Nikech richo medore, gik ma richo medo timore nikech joma beyo ok dwa wuoyo. So I'm going to talk. After all, if you talk, you die. If you don't talk, you will still die. So I better talk and I will not die. Udwa ni mondo gik moko nyare anyaya, gik moko nyare anyaya. To toni ni nyaka tim ne post matam, mwang'e ng'a monego toni, gimomiyo onego toni, gi gimonego toni. Kapok achako, we alem. Nyiseche kwerena masuba, nyisechena mok weyaga kinde ka kinde, mafuonona tie weche. Adwa wuoye e wachni to akwayonu mondo umiya wisdom mondo weche madhi wacho kik obed weche madhi thuwo oganda, kik obed weche manyalo kelo mirima ne familia, osiepe kod wede. Awach weche malong'o makelo kwe kendo maloso. Amena. Mokwongo, wach thotoni ni adwa nyisou ni dhano ka dhano gik ma keloga tho dhano gin ga gik moko adek namba achiel en mwandu namba ariyo en hera namba adek en power supremacy wach moro ni ng'ato tho gi malaria ng'ato tho kogore piny kaketo ni no kia iwacho ka maka to mana ways of death lakini gima keloga tho gin gik moko adek onge ng'ama biro tho ka gik moko adek gi onge achiel nyaka ang' bede nyaka ang' iyud ni ere monege nyaka ang' iyud ni wach pesa monege mwandu nyaka ang' iyud ni wach power ema nege supremacy machielo mondo mi dhano tuore en ga spirit tuo ing'iyo ga gi spirit body to manifest to kata ka ng'ato nigi malaria ng'e maber ni malaria no o manifest mana e body nochakore gi e spirit adwa ni mondo mkanyo ung'e maber koro spirit is powerful oingo body body is just a container kata mana bure mineno kowuok ka mano manifest to gino nosechame gi spirit mano emomiyo idwa ni kithiedho ng'ato tithiedhe kochakore gi spirit ithiedhe spiritually nikech ka spirit is not aligned e reru moningo bedie to ng'e maber ni gik moko nyaka timre Body en mana kar mo manifest go. Mane momiyo omega ji tong wang' mondo mi ing'ego ni ing'iyo tong wang' ng'ato tising'e ni ah, this guy is disturbed ng'ani tuo. Emomiyo ing'iyoga kamano. Duong' ng'ato duong' dhano bomiye mondo mi o manifest godo duong' dhano. Ma samoro inyalo wacho ni ang'o matimi idwa nindo kata gi nyako tiwacho ang'o matimi kata ang'o matimi iseng'eyo stress ema chandi nigie spirit spirit is not, is, is not at ease Koro mano yot ng'eyo. Koro kata ni po nono niya, Tony ne wakia gima onego, wanyalo ng'eyo spiritually nikech sani ok unyal wuoyo. Spiritually wadhi ng'eyo. Ineno kata jo FBI ka, ging'eyo ga gik moko ng'ato otho to gidwa ng'i nono thoni to ne gikia CCTV onge to gibiro yudo nikech ang'o? Gitiyo ga gi, gi meditation, gi meditate. spiritually mano emomiyo ineno before education wan gi senses mang'eny but nikech education nobiro ketho gini koro inyisou ni six senses onge six senses senses ng'eny nitiere sense moro minyalo ng'eyo niya hey, ng'ato nowuotho ka gotieno ngata ng'ato wuotho oko mano sense nitiere sense moro minyalo ng'eyo ni oh, nyathini ywak nyathi mathis mokuwo ing'e maber ni nyathini oywak ni otuo kata oywak ni odwaro chiemo mano sense ok dhi ne skul nitiere sense moro ming'eyo ang'e mi eh, idhi donjo adonja e room ni pap tiwinjo ka gimoro ni ng'ato nie room ka gimoro nyisi instinct instinct and sense moro nitiere midonjo e room ni tise iparo kata ichopo kumoro nti wacho e eh, akadong' nasebire ni nene lek kare pok nibire mano be sense Koro Tony ni otho, Tony ok nyal chandowa. But thank God ni Tony nosewuoyo ga kacha. Aya mondo mi dhano tho kata mondo mi oneg dhano, joma nege ga gin joma round. Inyalo negi kifamilia, inyalo negi kumidake, inyalo negi kar tich, osiepni. Mano emomiyo iwinjo kiwacho niya, your first enemy en household mari. koro anyuola Tony kanyo be nyalo nege. Kata Tony owuon owuon ni en be tho nyalo wuok e lwete kaluwore gi lifestyle mare, mano be nyalo wuok. Koro I'm going to be honest, kata Tony no we have to include him. Idwa many joma onege, gimomiyo onege and why. Koro wachako, Tony nowuoyo, to ka nowuoyo nowacho nang'o? Director, mige clip. Nitie jok moko mane odhi naka juoga, winjo gino pok awachoga and uh, ng'at mane gidhigo ema nolik wachni nikech awinjo ni ne ok omiye mshahara moro. Iwinjo? To ne gin, awinjoga ni ne gin ji adi? Ne gin ji abich momakore ok e banda achiel. Iwinjo? To after kanyo Salenya, kata sani kiwinjo kawuoyo, nitie kaka samoro a struggle ga wuoyo. ni jomoko nodhine ka juoga ma osebedo ni kower to ok wuogi to kodhi e studio kata kowuo awuoya to ber ber ma kata kanyo iwinjo kaka e dwonde koro thank god ni waseyudo kuma thotoni wuok go ni en ang'o industry oangla ka koro wawere gi wach familia wawere gi wach familia wawere kata gi kanisa tanwa nyisou nasenyisou ga universe ka nitiere ga gimoro ni trend analysis trend analysis en inyalo pattern en inyalo ng'iyogo kata dalau pattern ma dalau kaka ji tho dalau ing'e ang'a ni dalau ji thoga kogik e higa mar 60 70 ing'e king'e ang'a ni gik e 60 something we chando ji unless ni nitiere kaka inyalo kata that nini cars inyalo spell out that cars Thank God. But kok inyal to ng'ang'a ni imbe in 60. Mama uno tho e 60, baba u 60, kwaru gini 60. Mano patan. Ka nitie gima chando dala u ma ni yudo niya, dala u ka kwaru malo kucho ne nitie ng'ama nok onyuom. Owan gi babu nyare moro nok onyuom. Ng'e maber ni kata imbe familia ni samoro ibro bed ng'ama ok onyuom. Koro kamane kaka en. Koro wadwa dhi e trend mar jo angla gi, o angla industry ka. Tony notho en karibu ne June, Mei kae kadhi rumo. E ohangla ka ji osethoe nyaka jomiel kar ka Jun, kar ka Jun gi katikati mar higa gi giko higa, chakruok higa gi katikati en en gik moko timorega kamano. Tony notho e katikati mar higa. Be ung'eyo ni Abeni Jachiga be katikati mar higa? Be ing'eyo ni Neli mane ng'ane mar manager, assistant manager mar Tony be katikati mar higa. Sheila Bambu dhi ng'ithone. Dhi ng'itho Lady Morini ne en karang'o? Dhi ng'itho ng'at moro mane iluongo ni Boyeta cha. Jok mane tho e nam ga kwino gi nika ne gin karang'o? Dhi ng'i jok mosetho angla gi. Te dhi ng'i ang'e thogi. Ibiro yudo ka en katikati mar higa kata chak higa kanyo ka dwa makore dwa chako dwa rumo gi chakruok ne. Dhi ng'i gigi te. Jok mosetho otho ohangla ng'eni mago gik manukia. Mano trend analysis. Koro ne nitie nyaka johangla manotho kae katikati ka. Kata mana higa korum idhi neno ka nitiere jamiel kata jathum madhi tho. Kamano kaka thum en industry no kata chakra chaka chon dhi ng'i kata omondi long lilo idhi yudo ka notho mana ng'iya dhi ng'i gik mawacho gi te jogi te dhi ng'i kata kolo kwala ka higa dhi rumo chakruok ka higa dhi rumo December January kanyo nyaka February May June July dhi ng'i ang'iya kamano koro mano ng'ato nyaka ne tho kanyo aya koro wadwa ng'iyo Director.
Madhina obiro monyisa ni bwana kama ochope ni nyaka koro walimni nikech gini ok en normal. Pok iwuoyoga kama, eh, pok iwerga kama. Neno. Mm. Nitie ndalo mane kawero thum achiel ok awere kata nus mm. tadhi yweyo. Mama gi obiro mowacho ni e nyathina ma ok nomon pok ni wueyoga kama pok ni werga kama bi udhi olemni kono kata ni udhi lemne kata ni tere kuma chielo spiritual father mondo odhi ong'ine mano to kendo jothum ok nyal wacho ng'ato ok nyal wacho but an kaka an amisi an ok abi wuondou nikech an koro wadhi e kanisa pana adhi kabila an awuok soba Bilo ne mwadonge mwang'eyo, bilo ne mwang'eyo. En mani rach ni tiyo kode e yo moro mararacha. But ka en mar thieth, bilo gi ithiedho ga goji, ikonyo ga goji. Koro maybe nodhi ka spiritual father moko nyalo wacho. To dhi. Ene kake nower, wadwa neno ne gimomiyo mama gi koro ne biro ni ting'e.

Mano wer miluongo ni Chikiti. Achichandaga. Matoni dhi nyaka piny. Adier, so sad, very painful. And the guy was struggling. Makata in inena nena ni no struggle. Eh? Emomiyo anyisi uga niya, ng'ama oheri moheri en ga mamau kende. mama uno kende moheri be ema dwaroga berni kata mana baba uno samoro ok dwariga chopa times ma baba uno ok dwari iwinjo kowacho ni wabiro neno kuma ibiro chope gi wach mama uno pok ineno mama u very key odhi oneno ni e nyathina mama u ema nyalo yudo chandruokni kata koro chiegi weyi kata koro dhako weyi nyithindo weyi osiepe ringi mama u ema koro idong' go ng'at achiel mama gi obiro ting'e winje kaka miyo ywago nyathine Miyo kende ma nyalo heri. Mama umi nyalo oro ne pesa, ioro ne ga pesa. Tiwe ni otiyo go karo nyiew ni dhiang' kumoro kano ni. Chieng' moro kodwa nindo tinyise ni nyathina na nyiew ni dhiang' ni kanyo. Baba uto kioro ne pesa to en oting'o go mana biye ba. Komoro go mon. What are you telling me? Koro winje kaka no hinyore malich mowinjo. To miwinjo hinyore malich mani luongo ni Chikiti en e werni director migi werno. Achichandaga Ninge ni monaga toko Lak albino Achichandaga Ninge ni Chikiti kane studio to mit to kano goye kache live band

baka patist mare dwane omake neno kata malit gik moko ok ber nyaka japiano ng'iye eh? koro kanyo jogo dhi modwoko toni dala mane makoro neno ko enemies wasigu odwoke dala min gi okawe odhi omanyo ne thieth min gi obet kode dala to ning'eni obet dala madhi mana almost one year emane samoro be uneno ka jomoko trendisha go kayanye kiamara gik moko timore ne Tony malich emomiyo nawacho niya jok man around ne nyaka jok mamiele koro yanyo Tony oh kia abien biota michulo kia ng'o ji yanye mopogore opogore nyaka kata jok mane okonyo to niwacho jok mane okonyo koro be yanye en dala osiepe ne mogone sime onge ng'ama konye kopogore gi inda kende manyalo orone gimoro eh? ma toni kata ng'at mane nigi gope jok mane nigi gope toni odhi ma koro jogi oloro blok ne nyaka sime nowacho ung'eyo magi gik musewuoch Koro ineno, mama gi kende mane nyalo bedo kode piny. To koro kuma ne mama gi koro manyo kode thiethni, kata onige ni osechango. Ne, ne en ng'ama nodwok dala. Enemies, wasigu odwoke dala. En ng'ama ne nidwa nodwok dala. To nosedwoke gang'owa gi sauti ne. Kidwa tieki to gima miyi morno ema itieki ga godo. Dhano ok dwa ni ibedo mamor, ibedo mamor nang'o? Koro mantie niya, wasigu nosedwoke dala. Tony kosedhi mochango, mowinjo kobet ober bere mathis, ok ni ochango completely nikech kata interviews moko ibiro neno ka ne en gi Salenya, kanyo tineno ka o struggle mondo mi owuo. Koro en mochango mathisno, to ochako thiano ne wasigu. Mano e koro gima koro jogi koro sime kabisa. Director, tang' negi clip.